Youtube te in zavai in chibai vek vawle a hmasa ber in min lo subscribe tu te zawng zawng ah chung ah ka lawm em em a chuan in min lo lo like a min lo comment tu te zawng zawng ah khan in i ka lawm tak zet a chuan he ka channel ah hian in keima hlawk pui leh tangkai pui te i te atanga ka zir chhawn leh te ka rawn share leh a ni a tangkai pui leh hlawk pui tu te i in lo awm tak in ti in enge hlim na hi a inkaihchhawn theih tih a ni a, hlim teh khin nan thingpui dawr a iva kalh a, chuanin i dawr nghaktute thenkhat te chu an lo nelawm a, thenkhat te chun nelawm lo mai thei a, mahse nangmah ina i i tan hmasak khanin tehkhin nan i thingpui in thingpui siama tui lutuk kan lawm lutuk ni hman nuam aw tih te a, a nih loh pawn enge thil lawmawm lam i sawi a, i in i in i biak te khanin i thei a nangmah pawh i hlim phah ang a chuanin anmahni lo dawng tu te pawh khan an hlim phah em em ang a chuvangin nangma tawngkam tha vangin eh nilengin eh mi rilru te kha i ti hlim thei a tehkhin nan rilru hahna te rilru nat nat te nei chunga hnathawk te pawh khan lo ni mai thei a chuan nangma tawngkam tha tawi te vang khan an ni hman te pawh kha lo nuam em em thei a ni chuvangin tawngkam avang khanin rilru nawmna ni leng pawn an lo nei thei anga chuanin mi ehh mi dangte hnenah leh zel ihh an hlan leh an hlan chhawng leh zel thei a ni hlim khatia hlimna inkaichhawn theih ka tia khanin keimah hianin ka chiang em em a chhan chu Ka thiannu pakhat pawh hi ka hmu ngai lo a, kan inhmu ngai lo a, khaw dangah a awm a, ih, a chang zeuh zeuh hianin chu pawh a ni zeuh, a ni zen zen lo, a chang zeuh zeuh hianin rin loh deuh hianin hei khi mi dam em ka rawn chhek mai mai che, ih, engmah pui awm lo nia mahse in dam em ka rawn ti mai mai tih chang te hi rawn nei a, ih, mi ti hlim em em a keimah leh keimah chuanin, ih, khami vang khanin khami text ka hmuh vang khanin keimah pawh khan ka chhung dang te leh ka thian dang te kha ih va check duhna thinlung leh eng nge ih ka thinlung kha oh chumi te pawh chu eng nge an ang le tih thinlung kha ka rilrual rawn lang thut a chuvangin a inkaichhuan theih tak tak a chuvangin keimah pawh khanin ih mi dangte kha va text leh va eng nge ka thiannu pakhatin min rawn ti vangin mi dangte chungah tih duhna thinlung ka nei ve zel a chuvangin ih ka mi kha inkaihchhuan thei a ni tih kha ka ring em em a keimah pawh hian chuan ru kan taksa hriselna ah kan ngaih pawimawh em em leh pakhat tur chu ih keimahni leh keimahni kan lawmna leh kan rilru hlimna te kha kan chawn hi a pawimawh em em a. I midang te tih lungawi ringawt kan va tum khan inchhung inchhung khawra nat phah theia chuanin ka mite mite tih lungawi leh tih lawm chu a tha e mahse tehkhin nan i kan va tih luat tuk avang khanin keimahni lawmna te leh kan keimahni hlimna te kha kan theihnghilh thin a khami kha theihnghilh loh hi pawimawh em em a ni. Hring nunah hian kan dam chhung tawi te ah hian enge pawimawh a enge hlu a i khatiang kha enge kan dam chhan enge kan dam chhung hianin eng nge pawimawh ber te kha ih kan ngaihtuah chhuak thiam thin a, kan upa telh telh chuan maw teh khin nan kan chhungkua kan nupui pasal nu leh pa fate khatiang pawimawh zia te kan hrechhiak kan hre chhuak telh telh a, kan hmangaih te ih a hmasa bera number one ah kan dah kha a pawimawh em em a. Chuvangin khami khat atang khanin kan keimahni leh keimahni pawh kha kan rilru hlimna kan inhmu thei a ni tih kha a ni a. Kan tana thil tangkai lo tur hi kan um tam em em thin a, i kan rilru tina tu mai an lo ni thin a, khatiang te kha kan upat telh telh chuan kan thliar hrang thiam thin a ni. Kan nun hlui te, kan rilru natna te, kan inchhirna te khatiang kha inzir nan hmang zawk ila chuanin kan hma lam hun tur kan thil plan te pawh a tha, mahse kan Hmalam hun tur ngaihtuah stress lutuk loin, rilru hah lutuk lovin tun hun nunah hianin kan hun hmang tam ila ih hlimna a tam bik a ni tiin Doc rilru lam doctor pa chuanin a sawi pakhat chu tun hun hman thiam hi pawimawh em em a, ih kan hun kal tawh te, kan hun la kal tur te, kan ngaihtuah buai lutuk avang hianin mi tam tak hi rilru hahna te hi ih A puak chhuak tam em em a, chuvangin tun hun nun kan hman thiam chuanin rilru hlimna kan hlawkpui, kan hlawkpui zawk thei a ni a tih nih chu i tun hun hi engtin nge kan hman thei ang i kan tih chuanin tehkhin nan i fianriali tawngtai a i khatiangah khanin enge umm i mah i mitchhinga Pathian i biak khanin tun hun i hmang a nih Kan hun kal tawh te, kan hun la kal turah te kan rilru kan dah tam lutuk chuanin kan rilru hah a, chuanin a awmzia awm tawh lo a ni. Kan hun kal tawh te kan ti danglam thei lo chuan kan hmalam hun lo kal tur te duh danin kan ti thei chuang lo, hmalam hun tur tuman kan hre lo a, kan goal kan nei a, ih plan kan nei a khatiang te chu mihring dan a ni a mahse ih Pathian chauhin kan hma lam a hria a, tuma'n kan hre lo a, chuvangin ih nitin kan nunah khanin tun hun nawn ngah khanin kan hun hman thiam hi pawimawh em em a ni. Pawisa hi hlimna a ni em tia doctor pakhat an zawhna chu. Pawisa hi a pawimawh em em a dam chhungin pawisa tel lovin ih dam chhung kan hmang thei lo a chan chu in luah man bil tih vel ih thil lei tur tih vel kha a tam em em a, chuvangin pawisa tel lo chuanin ih ni kan hmang thei lo a, pawisa pawisa hi thil pawimawh ber a ni lo a, mahse hmanraw tangkai tak a ni tiin a chhang a, a chhan chu pawi pawisa kan nei lo chuanin kan rilru hah a, thil leina tur leh duh zawng leina tur te kan nei lo chuan kan rilru te pawh a hah thin a, ei leh in tur i nei a, sil leh fian i nei a, in riahna tur i nei a, khami hnu piah lama ih i thil duh leh motor thar man to em em chi i lei a, khami aihlimna kha khami nge i hmangaihte nena in inkawma in hlim lai kha khawi nge dah i rei zawk tih kha a ni a, chuvangin i hmangaihte nena in inkawma in hlim lai te kha kum kuaina daih anga chuanin i motor thar leina kha chu i a daih rei lo a ni tih kha tiang khan mithiam ten hlimna hi eng nge tia an chhuina rei tak a zavai chuanin ka rawn sawi lo anga i pakhat eng nge ka rilru khawih em em mai chu ih doctor ten mithi tur maw kha tianga umm mi upa leh mithi turte khum bet a mithi turte kha an kawmna kha ih ka rilru khawih em em a eng nge i inchhirna ber i dam ih naupan lai emaw eng nge i dam chhunga eng nge i inchhir ber an tih chuanin an chhanna chu ka hmangaih te ka chhung te nena hun ka hmang tam lo kha i ka inchhir ber tih kha a tam ber a ni an ti ni chu chuanin i hmeichhia te pitar maw khatiang a thi tur te inchhir na pakhat chu a tam ber chu ti i mi te tih lungawi ka lo tum na lutuk zawk kha ah khan keima hlim na leh keima lung ah keima hlut na thei nghilh kawp a mi te tih lungawi leh mi ten engtin nge min ngaih ang tih thinlung ka neihna zawng zawng kha ka inchhir e, hete ngaihdan ka ngai pawimawh lutuk kha ka inchhir a ni a ti ni. Chu mai nge i dam chhungah hian tilawmtu ber che, enge i rilru khawih a, enge i rilru hneh ber tu che an tih chuanin doctor pa chuanin a sawi chu a thente chu mi thiam sang tak tak ten nia medal ten dawnga chuanin award sang tak tak ten dawnga mahse khatiang lam kha an hlimna ni lovin an hlimna ni chu an sawi chu mite tan malsawmna an lo neih chhunna te te te kha an rilru khawiin ih khami ah khan an an ti hlim chhung hi a tawi em em a, chuvangin kan kan upa chho zel a hun hlut zia kan zir chho zel a ni a ti nih chu chu vangin hun he dam chhung tawi te ah hianin kan hmangaih te nen ih hun hman tam tum ila chuanin ih mi famkim kan awm lo mahse keimahni leh keimahni theih nghilh lo ila chuanin. Hlimna chu a inkaichhawn thei vangin mite tan malsawmna nih tehkhin nan a pui kan ti thei lo a nih pawhin tehkhin nan ni hman nuam aw i dam tha em? Khatianga positive energy kha kan theh chhuah chuanin keimahni pawh kan hlim a, midang te pawh kha kan an hlim lehzual a chuanin midang te an hrilh leh chhawng thei a, a nih loh pawn nui siamin khami. Hlim hmel le nui siamin i khami kan tawngkam tawi teh avang pawh khanin mite rilru a ti hlim thei em em a, chuvangin i tawngkam tha leh nui hmel te kha ui lo ila maw? Chuvangin kan thei tawkin i he hringnun tawi te ah hianin keimahni leh midang te tan malsawmna nih kan tum zel dawn nia aw, a nih leh ka tih kha ni phawt mai se. mi thar te nih chuan min lo subscribe a min lo like zet a in lo comment ve turin ka sawm cheu a chuanin nakin ah next video ah kan inhmu leh theuh dawn neuh aw ni leh ka paile.